Сәлам дуслар, бу Татарстанның төп җиде яңалыгы. Сез менә югалткансыздыр? Юк, мин яңа елдан э, залга йөри башладым. Күренеп тора инде синең кухнядан залга гына йөргәнең. Хәерле көн, минем исемем Гүзәл. Сезнең шалтыратуыгыз безнең өчен бик мөһим. 5 минут кына көтеп торыгыз, мин төшке ашка гына бүленеп алам. Казанның күп функцияле үзәге татарча сөйләшә башлады. Гадәти хәл кебек тә бит, әмма республикада бер телдә генә хезмәт күрсәтә алучы сервислар күп түгел. Шуңа да халык белән эш итүче тулы бер бүлекнең татарча сөйләшә башлавы бигрәк тә куандыра. Республиканы грипп эпидемиясе чолгап алды. Кечкенәләрдән алып олыларга кадәр бар да авырый. Ничек кенә сәер яңгырамасын, әмма республикада иң эре шәһәрләрдән саналучы Казан авыручылар арасында лидер. Әмма сәламәтлек саклау министрлыгы ышандыру буенча алар бар нәрсәне дә контрольдә тота. Теләгән һәркемгә сарымсаклардан ясалган муенсалар өләшеп, борыннарына оксалин мазы салдыра. Чираттагы яңалыкны сөйләр алдыннан башта сезнең утыруыгызны сорар идем. Юк, ятсагыз да була. Узган атнада татар җырларыннан гына торган концерт кайда үтте дип уйлыйсыз? Әтнәдә түгел, Буада да, Әгерҗедә дә түгел. Үзгәреш җиле фестивале Нью-Йоркның Карнеги холлында узды. Артистлар узган өч елның иң яхшы җырларын гына башкарды, ә фестивальне Чулпан Хаматова алып барды. Тамашачылар арасында чиста американнар гына булгандырмы, юктырмы, әмма Нью-Йоркның Үзәк паркында кемнеңдер инглиз акценты белән каз канатларын сузуын да ишеткәннәрдер хәтта.
Президентның федераль җыенга мөрәҗәгатеннән соң халык чын мәгънәсендә җанланып китте. Ни өченме? Менә уйлап карагыз әле. Ана капиталын хәзер беренче бала өчен дә бирә башлаячаклар. Икенчесен тапканнарга тагын өстиләр. Ә өченчесе өченме? Өченчесен тапсагыз да акча бирәләр, әмма аларын инде ипотека түләвенә генә тотып булачак. Аннан балаларыгызны үстерәсез, менә алар тәпи йөреп китә, сөйләшергә өйрәнә, аннан аларны мәктәптә укырга, язарга өйрәтәләр һәм дүртенче сыйныфка кадәр алар мәктәптә түләүсез ашаячак. Шуннанмы инде диярсез сез? Дәүләт сезне аннан соң да онытмаячак. Вузларда бюджет урыннары саны арттырыла, ди. Дөрес, тар белгечлекләргә генә кагылачак. Ә ни эшлисең? Икътисадчыга хәзер теләсә кем укып чыга ала. Ә менә син инженерлыкка уку да, электрокар ясап кара. Менә шул чакта бар кешегә дә файда булачак. Сезнең турында Твиттерында Илон Маск та язып чыга алачак хәтта.
Дуслар, үзегезнең картаеп киткәнегезне тоясыгыз киләме? Безне салкын чәй эчүдән биздергән, очар канатларым булса тормас идем бер минут, дип җырлаучы абый абый Салават абыйга 60 яшь тулды. Туган көннең ничек бәйрәм ителүе, туганнарыннан булган сюрпризларны бөтен интернет карады инде менә. Тик моннан соң мин һаман да 18 дә кебек җырын репертуардан төшереп калдырасы булыр ахры.
Транспорт министрлыгы белән Автодор оешмасы сайтларында Мәскәү, Түбән Новгород, Казан тиз йөрешле трассына исем сайлау буенча тавыш бирү узды. Тәкъдим ителгән атамаларның берсе татар халык ашы өчпочмак. Туры трассаны өчпочмак дип атау халыкның шаяртырга теләве ахры. Миллилекне саклап калырга тырышу хуп әлбәттә. Әмма чамасын да белергә кирәктер. Мәсәлән, биш бармак дип атарга да, вәссәлам.
Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында да сораштыру башланды. Казан аэропортының бизәлеше турында халык белән фикерләшмәкче булалар. Демократия чагылышы бу. Барлыгы Габдулла Тукайга багышланган 5 концепция тәкъдим ителә. Бар да гадәттәгечә. Шулыгыч почмаклар, ак каеннар, кошлар һәм әлбәттә, Тукай үзе дә бар. Ну, не әйтик, э, тәкъдимнәр ярыйсы гына килеп чыккан. Татар эстрадасы клипларының яртысыннан кызыграк та хәтта. Менә сез дә кереп үз тавышыгызны биреп чыгыгыз әле. Беренчедән, гражданлык позициягезне күрсәтерсез. Икенчедән кергән кердән порталдан э, штрафларыгызны түләп чыгарсыз. Әкият уңайлы.
Салаватның 60 яшьлегеннән кала, бар татар дөньясы тагын журналистлар белән татар җырчылары арасында узган футбол матчын игътибар белән күзәтте.